Il-macrame hija arti versatili ħafna, hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel. skont il-preferenzi tal-persuna, personali ħafna l-affarijiet. Bl-affarijiet li nagħmlu tista' turi xi tħobb u l-interessi tiegħek, I mean it's very. Għalija pereżempju nkun qiegħda fil-għaxija nkun qiegħda bil-qiegħda hawnhekk, kulħadd mar jorqod, ta' zambiċ u macrame u I can spend hours on end. It's relaxing, therapeutic

Jiġifieri wall hanging anke jekk tagħmilha l-istess, tipprova tuża l-istess pattern li mhux dejjem possibbli, xorta ma jiġix l-istess. Għax jew tagħmel not żejda din naħa, jew tagħmel not hemmhekk, jew it's always gonna come out different. Anke l-bastijiet, jew iżid xi pattern ma' macrame with the whole piece, jew ehm, tuża bamboo handle jew tagħmel handle tal-macrame stess. Ġifieri kollox jiġi

Għal-makrame għanna bżon ċertu equipment, ovvja l-iktar importanti dejjem imqas. Imqas tajjeb, ġifiri good quality scissors biex taqta dritt ħafna xi kultant. Kollna bżon Għall-oħra kien hemm xi ħaġa li kellha bżonn tkun dritta ħafna, jiġifieri good scissors. To brush out, di kienet di ġdida xrajta, ma it's a dog brush, pet brush insomma. Imma it brushes out il-kod Tiġi braxxata ħellu gives it a different type of finish.
Bażikament biex tibda wall hanging biex tqabbat il-jon jew il-cotton mal-bambu, Trid dejjem tagħmel locks head knot. So, da wara hekk. U tiġbidha ftit. U hekk it-sekju ħalli tista' tibda tagħmel xogħolok. Importanti li tipprova tagħmilhom dejjem iħarsu l-istess Direzzjoni, so jien għamilthom hekk, tista' tagħmilhom bil-kontra, imma hekk jiġu iktar puliti jekk ikunu l-istess.
Il-makrame beda eh, in the Arab world kienu jagħmlu tip ta' bizzilla u ħwejjeġ tagħhom used to show that they were wealthy people, ġifiri meta kienu jagħmlu daw l-affarijiet. Mbagħad isu ventured out anka sailors bidew jużaw il-cotton biex jagħmlu l-hammocks fuq il-boats u knots. Macrame is all about knots basically. Uh, they, they used to make things għal passatemp ukoll, you know, għax they be out at sea many hours u um, kienu jgħaddu żmien naqra jagħmlu dawn l-affarijiet.

U t-tu ukoll. Daw jużawhom ħafna għal ehm, affarijiet żgħar, you know, keychains u affarijiet hekk. Ikonna l-beads, Various types of beads skont il-kuluri tal-cotton li qed tuża. Għal ċertu affarijiet konna qed nużaw cinnamon sticks. Cinnamon sticks. Tiny mini wall hangings. Mbagħad ikun hemm il-wires li You shape things as you wish and please. Da waram tagħmel ħadd, tista' tagħmel li trid. With this in the middle. tipi differenti tal-knots. the most common hija il-square knot li dejjem għandek bżonn four strings u tiġbetek u mbagħad tagħmilha bil-kontra and you can make various different um, styles and patterns with this knot. Tista' tagħmel row sħiħa jew tista' tiqpa' nieżla l isfel.
Bi square knot tista' wkoll adaptation li tiġi bħal di imma tagħmel l-istess bħal square knot imma fuq naħa waħda biss. tiġi Isa bit-twisted effect. Dejjem tagħmilha fuq naħa waħda. U mbagħad tiġi bħal di. Hawnhekk għandna l-wall hanging li għamilna l-Halloween ehm, bil-ghost tat-tfal. Ma tantx hemm ħafna notes ehm, għal macrame, imma Not waħda tista' tagħmilha in several different ways ħalli toħloq effett differenti.

Dawn to to decorate with them, daw suppost tal-crochet, you crochet with them, but you know I use them għal biex like finishes, biex nagħmel il-finishes bihom. beautiful colors, you know, autumn colors. Kont season, you know, the season. Spring, for example.
As a spring palette. Fis-sajf, jien personalment, per eżempju, nħobb ħafna navy blue. Navy blue u white, għax fis-sajf naħseb hekk it's a nice color. Nuża ħafna l-oranges u u kol, kellna teal, which was quite a nice color. You can make patterns with all the colors, not only using one color in a bag. We use different colors together, so white and orange, blue and orange.
Il-macrame jista' jintuża għal eh, Christmas decorations u wall hangings tal-festive season. It doesn't have to be just for Christmas, imma tkun eh, naqra iktar festive, naqra bil-gold u hekk, it will be nice to use at Christmas. At least eh, immaġina nagħmel xi affarijiet for the egg hunt, you know, it anka the baskets tal-egg hunt tal-tfal. Anka, ġili għaw nieħu pjaċir nagħmel il-raps tal-bukej, tal-fjuri, tal-tiġijiet u backdrops, things that will look nice in, in photos that you can remember for your remember your wedding, you know, for years to come. Per eżempju tal-Halloween, Għamilna wall hanging bl-orange, bent orange, it's a warmer color as well, ħafna white, ħafna black.
Dan il-mascot tagħna Always around u dejjem involved in anything that we that we have. Kif ir-ritratti dejjem u jidher iktar minni. Inti għad kważi.

I don't copy anything because for me I prefer something original. Um, imma nara ritratti u, u najt il-lallu, this would look good on this. Imma mux mm, nikopja, I don't know how to follow a pattern. Kollox minn moħi as I go along. Mux ħaġa li provajt Npinġi wall hanging u namila eżatt kif pinġejta, imma dejjem jew lajt minn hawn jew lajt minn hemm, jiġifieri it's uh, it's something that comes to you. I can't plan it. I can't plan it. Maybe a bag, yes. You know, you say you want a market bag, a shopping bag.

Even when someone tells me, per eżempju, għamilli waħda pal di, il-ħabiba tija jek għamlet, għattila ma nistax, mux għamil eżat pal di, kax mux tijaj, you know? Nipreferi namel xaħġa minn minn eh,

Fil-lockdown, very bold, ġifiri ma kellniex namlu. Kulħadd imsakkar u ġew. Imsakkar ġewwa kulħadd ġifieri.
U bdejt bil-crochet, għax I've been crocheting for many years, meta kon zaħira għandi affarijiet ta' meta kon zaħira u koll. U eh, Dejt nikroxeja il-ħwejjeġ kelb. Which was a bit of a flop, għax ħwejjeġ I'm not good, good at, at uh, crocheting or making dogs clothes. Imma, fem, lipsu, is-sena l-oħra lipsu il-ħwejjeġ biex xitwa. Umbat, eh, pers li kjana kienet tbiddel il-kamra, għamiltilha wall hanging, ridet xi ħaġa xabi xik, tipo hekk, just something. Uh, L-istil ħafna boho nħobb ħafna ħafna dawn l-affarijiet, ġifieri qed tilha ejja ħadd tagħmel xi ħaġa l-kamra. L-ewwel wall hanging li qatt għamlet, ġifieri dik il-favorita tiegħi. It's our foundation.
Badna a small stick from outside u bdejt namel crochet u bdejt nħawat. Nivvinta.
Nivvinta dak il ta' dak il-ħin. I managed. U ġit, man, so I don't know exactly. It just happened. Allura għat il-mami, nibdew xaħġa jek bejnietna. U morna nixxu xi affarijiet biex nibdew nikkrejaw l-affarijiet tagħna beads u affarijiet. Domestic hunt.
Domestic hunt.
U bdejna namlu l-affarijiet, bdejt il-wall hanging, u bdejt namel naqra basket. U minn emmek bdiet il-ħagġa. Għat jina nibda namel the creative side u kjana. Bdejt namel per eżempju pages fuq social media u għek biex nurru n-nis tipo

Tista' tagħmel different tip ta', ta finishes bih. Tagħmel naħa u mbagħad tagħmel l-oħra. It's a different design where you need daw it-tnej biss, per eżempju, bat tarġa tagħlaq U trid tagħmlu darb tgħidha.
Anki when something goes wrong għalina it's the funniest moment because We just laugh it off. Just laugh it off, it's no point in getting

We're both in bad moods, per eżempju. Affarijiet Oh, normali.
We clash, imma mhux ġlied li tajt No, le. no, no, no.
We really don't.
Em, eh, I follow her up tipo biex biex tamilli xi post ġdid għax inħobb eh, nżomm il-paġna going. Jiena I try to Imma- hurry her up with um, the whole thing.
No, ma mux, anka naqblu ma ħafna affarijiet, tipo kunet namel xaħġa najdila kjana xtaħseb għal di, ġifiri. Aħna, l-istil tana. Tajjeb, proset. Aħna, l-istil tana very, very similar. So, l-affarijiet li naħsbu, per eżempju, dejjem eh. kważi l-istess. So, we balance of, ek, għanna balance tajba ħafna bejnietna, għax jien namel ħafna affarijiet ta' social media u

Crochet li bil-Malti naħseb jgħidulu taħdem il-ganċ. Hija li tuża ganċ, hemm different sizes skont il-ħajt li qed tuża. Ovvjament dan irqiq ħafna, ġifieri trid tuża naħseb anke irqaq minn di. Jekk ħat tagħmel tipo dojli u xi ħaġa żgħira, tuża l-ganċ iż-żgħir. Mbagħad hemm ukoll tista' tuża li trid anke l-ħajt normali tal-makrame tista' tuża għall-ganċ. Jiena nużah l-iktar biex niġbed il-ħajt minn minn hawn tipo biex to end it, to finish something off, I incorporate the the crochet. Mbagħad hemm tista' tagħmel crochet b'da pereżempju, there is a very thick crochet needle and today you can also hand crochet. And hand knit. There are the very really thick um, yarns, jiġifieri tista' tagħmlu bidejk flok bil-ganċ u xorta jiġi su kroxe meta tkompli taħdem xorta jiġi su kroxe the crochet knot. You can do it with your by hand

Per eżempju, di l-square knot, it ends up square u tista' tkompli lem jew l-isfel. Il-ganċ jew id-dur Da, da Croce, per eżempju. U da kollu makrame. It's fun to do both. Sometimes eh, anka you incorporate them together. Tista' wkoll, ġifieri fil-fatt yeah, this is this not the end, meta żied daw jiena, this is the locks head knot kif konna minna dik, ġifieri dik tal-makrame l-locks head knot, kont żied daw mal-xogħol.

Il-wall hangings tfarfarhom, you know, I mean, it's, it's a matter of, you have to be a bit gentle. Imma tfarfarhom on a regular basis, they don't, they're not going to get dirty, I mean, xaħġa fuq l-ħajt, mux ħajt ħammeġ daqsek malar pal-handbag.

in the sun, you know, and you have to give it chance to dry because it's quite thick. Di, basically, qed nagħmel eh, centerpiece, probabbli aħjar għal mejda tonda, eh, għax ħatkun tispiċċa tonda. Użajt mainly il-double half hitch knots, użajt ftit square knots fin-nofs għaw għawnek just to, to combine them. U għan nispicċa, xorta għat nispicċa bil-frenza li għan għamil nuża l-brush bija mbat wara. It's, it's just uh, it could be used for festive seasons, for all year round really, ħabba l-kulur neutral u tista' tħalliha fuq il-mejda jew toħroġha anka for parties only, tipo dinner parties. Namlu namel il-placemats ukoll tal-platti ta' taħt il-platti u l-coasters jiġu pareċ.
Il-moda dejjem skont il-persuna jew iż-żmien. Ħafna nies jħobbu l-affarijiet tagħhom, pereżempju l-wall hangings, iħobbuhom loose jew iħobbuhom iktar tight in-knots. Meta jkunu tight iktar ikollhom apparenza neat. Imma dejjem skont il-persuna u skont il-preferenzi tagħhom. Bħala kuluri u hekk, ħafna nies iħobbu Il-kuluri naturali, per eżempju, beige, white, cream, per eżempju. ħafna nies jħobbu pereżempju kuluri iktar warm. They give more of a warm feel to the, to the home. Għanna ħafna beiges, creams, Naturali, aħna nużaw ħafna organic, I mean, we prefer organic, the organic feel to a house, biex ħabi xiklu. So that's the sort of color palette that we go for. Aħna niprovaw ninkorporaw ħafna affarijiet naturali. Per eżempju, l-wall hangings dejjem nużaw sticks li nsibu barra. Aħna ngħixu, I mean, ħdej il-baħar u għandna ħafna siġar u hekk, u nsibu ħafna minn dawn l-affarijiet organic, naturali, obviously we treat them and make sure that they're safe to be used. Nużaw il-bambu, nużaw l-sticks. anka il-materjali li nużaw aħna, il-cotton u hekk organic, ġifiri

Għandek bżonn ħafna paċenzja għal macrame u eh, jekk tkun naqra nervuża dik il-ġurnata aħjar ma tagħmel xejn. Għax ma tiġix tajba, you know, ġifiri ġili I spent a day doing nothing, għax you won't feel it that day. You have to be a calm person. Naqra, naqra iktar kalma u. Naqra nervuza.
She's managed.

Macrame, you can incorporate it ukoll ma kif għadna qabel mal-crochet u l-weaving. Għamilna naqra weaving hawnhekk Anke bħala texture, tista' tbiddel it-texture u tagħmlu iktar It adds a bit of it adds a bit of depth to the to the work. To the work. Um, anka jisu jiġi naqra 3D, you know, 3D. Um, but it gives it another another look. Fil-makrame tista' tinkorpora ħafna stili differenti, ġifieri jien għalija l-weaving xi ħaġa hekk antika, eh, it reminds me of something old. So bringing something a bit more classic to a piece like this, I think and hanging it in a, in a home, I think ek ħaġa iktar tradizjonali naħseb. Bħala arti versatili ħafna naħseb il-macrame għax The possibilities are endless. L-affarijiet li tista' tagħmel, ornaments, baskijiet, wall hangings, plant hangers, hemm diversi affarijiet li tista' tagħmel u kollox jiġi differenti, ġifieri ma tistax tgħid li għamilt wall hanging u issa daqshekk mhux ħanerġa' nagħmel wall hanging għax il-wall hanging li ħaterġa' tagħmel ħa tiġi differenti. I mean, l-affarijiet li tista' tivvinta, possibilities are endless. Alla volja li, I mean, makrame arti u trid toħodha, I mean, seriously, at the end of the day, imma naħseb it brought us much closer together bil-pjanijiet li nagħmlu